Déi Lëtzebuerger Landwirtschaft ass just ee ganz klengen Acteur am globaliséierten internationale Maart vun der Liewensmëttelproduktioun, een Ëmstand, deen alleguer déi Bedeelegt hei am Land laang kennen. An dach ass zanter e puer Joren een Emdenken am gaangen, souwuel op der Säit vum Konsument, deen sech verstäerkt fir méi lokal Produkter interesséiert, wéi och bei de Bauere selwer, déi ëmmer méi op nei Kulture setzen, déi de lokale Maart beliwweren. Dat gréisste Potenzial ass ganz sécher hei am Land am Uebst an am Geméisbau, ee Secteur, an deem sech an de leschte Jaren relativ vill nei Acteuren etabléiert hunn. Huele mer d'Beispill vum Haff Müller-Lemmer vu Conter, deen an deene leschten 20 Jar radikal vu Mëllech op Uebst a Geméis ëmgestallt huet an zanterhier ëmmer méi Varietéite produzéiert. De Jean-Claude Müller war nach bis viru 5 Joer haaptsächlech Schoulmeeschter, huet awer d'Zeeche vun der Zäit genotzt, fir sech nees komplett senger éischter Passioun, dem Bauerewiesen, ze widmen. An dat ass och eng Konsequenz vum Mentalitéitswandel bei de Leit, déi no lokale Produkter sichen. déi wéinst de kuerzen Transportweeër och nach méi frësch sinn. Et ass sécherlech esou, datt e vill méi e grousst Bewosstsinn bei de Leit kënnt, wat och elo nach duerch d'Corona-Kris verstäerkt ginn ass, datt mer solle beim, ech nennen et elo mol einfach, beim Noper kafen. Firwat musse mer wäit renne bis an Neiseeland? Mir kënnen och heiheem virun eiser eegener Dier Saache kafen. Mir kennen do de Produzent, mir kucken deem an d'Gesiit, wa mer et kafen. Also vertrauen ech deem och. An duerfir denken ech, datt dat schonn eng. Interessant Saach ass, an och de Konsument stellt sech ëmmer méi dorop an, fir kënne regional anzekafen.
De Beweis, datt dat fonctionnéiert, gesäit een zanter bal 20 Jär zu Ruedel, wou d'Kürbisfelder vun der Famill Hahn op de Koppe vum Duerf ëmmer méi grouss ginn. Am Ufank war just Verkaf um Haff, mat esou vill Succès, datt och d'Supermarchéë sech fir d'Produktioun interesséiert hunn an een Ofsaz garantéieren, Deen esouguer eng staark Spezialiséierung méiglech mécht. D'Produktioun huet sech stetig an d'Lut entwéckelt. Et geet eben drëms, esou breet wéi eis Produktpalett ass, mat deene wäit iwwer 100 verschiddenen Zorten, geet et eben och ëmmer drëms, déi neitsten Zorten ze hunn. A wann een déi huet, da gesäit een, dass de Client dat unhëlt. A wéi gesot, fir mech ass d'Offer déi d'Nofro och mat ureegt.
Mat der Corona-Kris huet sech den Interêt fir lokal Produkter weider verstäerkt. Dat mierken och déi 6 Gäertnereien vun der solidarescher Landwirtschaft, déi am Moment kaum nach Plaz fir nei Memberen fannen. D'Symbios vu Konsument a Produzent ass hei perfekt. Mä et ginn a sech méi Grondgedanken. Dat eent ass einfach de Prinzip vun der Solidaritéit. Dat heescht, de Konsument weist sech solidaresch mam Produzent. Si deele sech am Fong de Risiko, wann d'Wieder net matspillt an d'Recolte gëtt manner. Dee Moment. huet de Produzent eng Ofsécherung an de Konsument kann awer am Géigenzuch, wann et och richteg gutt leeft, méi kréien. Dat anert ass einfach, solidaresch Landwirtschaft ass transparent, de Konsument kann deelweis mat recoltéieren, dat heescht hie gesäit d'Produktioun, och den edukativen Aspekt an deem Sënn, well en einfach matkritt, wéi d'Geméis wiisst, kënnt erëm back to the roots quasi. wou en alles materlieft an och deementspriechend erëm léiert mat méi respektvoll mat Liewensmëttel ëmzegoen.
Den Yves Diederich huet virun zwee Jar decidéiert op den Terrainen vun der Famill eng solidaresch Geméisproduktioun opzebauen. Dat mat esou vill Succès, datt haut iwwer 100 Familljen Member a senger Struktur sinn an all Woch hiert frëscht Geméis vun hei bezéien. Wichteg ass him de Kontakt mat de Leit, déi all Dag an de Gaart kommen, fir hiert Geméis selwer ze schneiden, an déi esou der Natur nees méi no kommen.
Jo, u sech gesi mer schonn e bëssen als Virreider, well mer jo op klenger Fläch produzéieren. An eist Wonschdenke wier u sech, datt all Gemeng ee esou Projet hätt an der Ëmgéigend. Dann hätte mer e groussen Deel vun eiser Liewensmëttelsécherheet am Geméisbau op jiddenfalls emol ofgeséchert.
An esou kann dann och d'Relève an de Betriber vun der Landwirtschaft a vum Wäibau geséchert ginn, wou Jonker mat neien Iddien a mat neiem Elan hir Existenz kënnen opbauen. Dat gëllt och an de Wéngerten vu Maacher, wou d'Laurence Dürr de Familljebetrib zesumme mat sengem Papp bedreift. D'Haus setzt zanter jeehier op d'Proximitéit mat de Clienten, wat an der Reegel alleguer déi Bedeelegt motivéiert, fir d'Qualitéit esou héich ewéi méiglech ze dreiwen. Fir mech ass e kritesche Konsument extrem wichteg, well dee wëll wëssen, wéi ass et hiergestallt an d'Saachen hannerfreet. An dat kann een am Fong an der Reegel erausfannen, indeems ee et sech ukucke geet an eng eege Meenung bilt an och mat de Leit schwätzt a kuckt, Passt dat fir mech? Ass dee Mënsch fir mech authentesch? Stëmmt dat, wat e mer seet? Dovunner liewe mir.
D'Landwirtschaft nees méi no bei d'Leit bréngen, ass de Wonsch vu quasi alleguer de Produzenten. Am Zentrum steet den Austausch mat de Konsumenten, déi sech ëmmer méi bewosst ernären. Sympathie bréngt de Baueren och hir Roll am Erhalt vun eise Kulturlandschaften an Zäite wou d'Ausflich an d'Natur zu Lëtzebuerg ëmmer méi populär ginn. Hei leie grouss Chancë fir den Image vun der Landwirtschaft och an Zukunft staark ze verbesseren. Also mir kënnen eis hei a Lëtzebuerg extrem glécklech schätzen, dat mer an engem Land liewen, wou Naturschutz an Déierewuel esou héich geschriwwen ass. A mir Baueren hei a Lëtzebuerg, mir produzéieren och ënnert deene Konditiounen. An als Consommateur kann een eis ëmmer nëmmen dann ënnerstëtzen, andeems en och déi Produite keeft. Esou dat mir an deene Konditiounen, wéi mir se am Moment hunn, kënne weiderschaffen. Zousätzlech kann de Consommateur sech ëmmer vergewëssere mat sengen eegenen Aen, wéi mir produzéieren. An ech menge méi eng grouss Sécherheet kann een net hunn, direkt op der Plaz ze gesi wat leeft.
Besonnesch fir d'Produktiounen, an deenen d'Skandaler vun de Multinationalen am Ausland sech heefen, kënn et drop un, datt de Konsument versteet, datt net ëmmer däerf nom Präis gekuckt ginn, wann ee sech fir ee Produkt entscheet. An donieft géif et de Baueren och vill hëllefen, wann net nëmmen d'Filetsstécker zu Lëtzebuerg géife konsuméiert ginn. Mee well déi al Rezepter ëmmer méi a Vergiessenheet geroden, gëtt et do keng grouss Illusiounen. De Schwäin ass ee Ganzt, dat heescht, wann ee Schwäi geschluecht gëtt, dann ass alles drun, Kapp, Féiss. Hei zu Lëtzebuerg hu mer, wat haaptsächlech konsuméiert gëtt, dat ass eben d'Koteletten, dat ass Ham, dat ass déi edel Stécker, soen ech, Mee de Rescht, dat muss och iergendwou hin. An dofir hu mer am Fong geholl vill Export vun deene Stécker, déi hei net konsuméiert ginn. A mir importéieren, ech mengen Lëtzebuerg ass defizitär an der Schwéngsproduktioun, mir hu knapps 64 Prozent Eegeversuergung. An doduerch importéiere mer natierlech och vill Eedelstécker aus anere Länner hei eran. An dofir kënnt déi ganz Export-Import-Situatioun, déi ass net ze verhënneren.
Am Endeffekt geet et bei deem Ganzen och ëm déi eegen Identitéit. Bewosst sinn, datt Lëtzebuerg nach ëmmer ee rurale Background huet, deen onbedéngt muss erhale ginn. An duerfir däerfen och déi traditionell Betriber net verschwannen. Mir sinn um Scheierhaff zu Veianen bei der Famill Wessen, déi als Mëllechproduzenten och iwwer de Wee vun der fairer Mëllech op déi Leit zielt, déi bereet sinn, e puer Cent méi fir hiert Produkt ze bezuelen. Well nëmmen esou kann d'Zukunft vun dëse Betriber laangfristeg geséchert ginn. An dat si Familljebetriber. Familljebetriber, déi all Dag fir hire Beruff schaffen, déi liewe fir hiren Job. An do steechen och natierlech Generatiounen hannendrun, déi déi Betriber enke wëllen iwwerhuelen. An dat ass ganz wichteg, datt déi Leit ënnerstëtzt ginn.
De Maart decidéiert, dat ass net nei, mee am Laf vun de Jaren ass och d'Offer vu verschiddene Produkter méi grouss ginn. Esou si Geessen an der Lëtzebuerger Landschaft dëser Deeg keng Seelenheet méi. Wéi och hei zu Grëmmlescht, wou d'Famill Gillen an ee Melkstand fir Geessen investéiert huet, deenen hir Mëllech zu Kéis an zu Jughurt verschafft gëtt, an der Kéiserei um Haff selwer, déi selbstverständlech och all Hygiène-Normen muss erfëllen. A bis elo geet de Businessplang och op. A mir si elo säit zwee Joer ënnerwee an d'lescht Joer koume mir och an ee grousse Supermarché, wat eis dann och gewisen huet, dass eise Produkt, eist Produkt gutt ukéint bei de Lekt. mir dat och brauchen, well fir dann eben de Stall ze moderniséieren an d'Wuel vun eise Geesse sécher ze stellen. An et ass och wichteg fir déi kleng Baueren, datt déi och ënnerstëtzt ginn. Alles an allem sinn dat just weider Beweiser, datt de Konsument selwer d'Zukunft vun der Lëtzebuerger Landwirtschaft matbestëmmt. Lokal an an der Saison akafen. Arrangéiert duerfir jiddereen.